און וויאזוי קען, אה, די אמת איז ווייל ער וויל, ווייל ער פרעגט די שאלה מער אין דזשענעראל, ער איז א איד וואס האט נישט, וואס האט נישט זין אנדערע אידן, סאו ער ברייטערט אויס די שאלה זאל פאר יעדעם איינעם, וויאזוי קען א בחור, אדער א אינגערמאן, וואס וויל בלייבן זיצן און לערנען, אין ישיבה און אין כולל, ער זאגט אז ער האפט, נאך א מאמר המוסגר, אז ער האפט אזוי צו טון זיין גאנץ לעבן, בלייבן זיצן און לערנען. אמן, אונזער ברכה פאר אים ער זאל טאקע מצליח זיין, ער און יעדער וואס וויל.
יא.
און עס איז שוין וויאזוי ער קען ארויסברענגען קריעטיוויטי אן דעם ער וויל נישט גיין אין ארבעט, ער האפט נישט צו נעמען קיין דזשאב אבער ער האט אין זיך געוויסע קריעטיוו זאכן, למשל אויף זיך אליינס זאגט ער ער האט זייער ליב גרעפיק דעזיינינג און סאו ער וויל ארויסגעבן זיין קריעטיוויטי אבער ער פלאנגט לכאורה נישט צו ארבעטן, איז וויאזוי קען ער, זיינס-גלייכן און אנדערע מענטשן אזעלכע אדער אין ענליכע אין א ענליכן מצב, ארויסברענגן פון זיך די קריעטיוויטי אן דעם זאלן דארפן זיין ארבעט און אויב יא אקעי.
אקעי, איך מיין די סימפל ענטסער איז, אויב לייק ווי מען זאגט די די העדליין אזוי ווי די אין איין סענטענס עס צו געבן איז, טרעף וועגן וויאזוי דו קענסט אויסנוצן דיין קריעטיוויטי וויטין די לערנען וועלט אין ישיבה אדער אין כולל. ק,
און
די צווייטע חלק איז אז טריי צו זעהן צו דו קענסט טרעפן זאכן וויאזוי צו שטעלן דיין פעשען פאר קריעטיוויטי אינדרויסן פון די כולל וועלט אויף א וועג וואס עס זאל נישט שטערן דיין אהבה און און קאנעקשאן און און רעספעקט צו תורה. אקעי, סאו לאמיך מציע זיין עפעס, איך ווייס נישט צו עס איז פראקטיש דורכפירבאר, אבער למשל, וואס מיר זאגן צו עס א זאך וואס דו האסט געהאט אין מיינד, אז עס איז דא געוויסע, נישט נאר געוויסע, דא איז זייער אסאך, טאמער גייט איר לערנען גמרא צו וואס די מקצועות זאל נאר זיין, הלכה, יא, אז גרעפיס קען זייער צוניץ קומען פאר זיך אליין קלארער צו מאכן, איך למשל איך געדענק איך האב געלערנט אמאל מיט איינעם בחבריתא, און יענער איז זייער וויזשועל רופט מען עס, זיין די וועג ווי ער קוירעט אינפארמעישן די בעסטע איז ווען ער זעהט פאר זיך אדער די זאך אויסגעשפילט אדער א פיקטשער אדער א גרעף סאו איך געדענק ביי יענעם מ'איז אנגעקומען צו געוויסע גמרות האט מען געדארפט ארויסגעבן א פען און א פעיפער און אפגעשריבן לאמיר זאגן אויב ס'איז דא דרײַ שיטות און ס'איז דא זעקס הייכע תומצות און ער האלט דעמאלטס יא די היינטיגע די ארטסקרול גמרות און די מסופתא מאכן עס שוין היינט לכתחילה א טעבל טעבל פאר טרי בעיסיקס פון באקסעלעך פון אַכצן באקסעלעך. מציאות מציאות מציאות ר' שמואל א מיימער? יא האלט אקעי. און הי ד מיט אסאך אנדערע מקצועות, בקיצור מען קען דארטן נוצן די וויזשועל עז גרעפיקס און מאכן גרעפיקס, און איך וויל סתם זאגן אגב, איז דא מענטשן וואס האבן דעוועלאפט, זיי האבן געמאכט דערפון געלט, לאמיר זאגן אזוי, ער איז נישט אריין אין ביזנעס, ער האט נישט געמאכט קיין ביזנעס, ער האט גענומען זאכן וואס ער האט געמאכט פאר זיך אליין, ידיעות וואס ער האט קונה געווען, און ער האט עס נאכדעם געקענט פארקויפן, ער האט געקענט, יא. שוין אפגערעדט פון העלפן, לאמיר זאגן, לאמיר לייגן געלט אין א זייט, פון העלפן אנדערע, סאו דאס איז לגבי, אז דאס עפעס וואס דאס גייט ער מיינט אז ס'איז אפשר. יא,
אין אנדערע ווערטער, פארט אוו מי וויל אזוי ווי צוריק פרעגן, וואס ווילסטו דיר בכלל, לייק וואס איז דיין קוועשן בכלל, האסט ליב גרעפיק דעזיין אדער טוהסט וויט'ן די תורה, לייק דזשאסט ליסן טו יורסעלף אין די אינסייד, זוך אויף מענטשן וועם דו קוקסט ארויף וואס טוען טאקע, טרעף מענטשן וואס זיצן און לערנען און האבן טאקע די זעלבע זאך, ס'קומט מיר ארויף אפאר נעמען, אבער איך קענסט ס'איז דווקא בעלי תשובה וואס וואס האבן דאס געהאט, למשל יוני גערשטיין, יא, דער וואס האט געשריבן די, דער וואס האט געמאלט די פני שבת מיט די אלע מינע זאכן,
די משניות און נאך אנדערע זאכן, ער האט א גיליון יעדע וואך, מטעמים לשולחן השבת, ביוטיפול קריעטיוו קאמפיינס פאר תורה פאר מצוות פאר אידישקייט פאר יראת שמים כל מיני כיבוד אב ואם האט ער יעדע וואך אזא קליינע קאלום מיט מיט הלכות פון הרב זילבערשטיין און ער און ער מאכט עס אין א פיקטשער אזוי ווי סאו דער יוני גערשטיין האט האט אסאך אינטערוויוס וואס ווי ער פארציילט זיין זיין סטארי

און ער גייט טון אסאך זאכן, ס'איז דא איינער איך ווייס נישט וויפיל קענען אים, ס'איז דא איינער שולי רנד וואס ער איז אויכעט א בעל תשובה, און ער איז געווען א עקטער און א זינגער, ער איז געווען מער א זאך וואס איז כמעט נישט לכאורה דא אין די אידישע וועלט, און למעשה שפעטער האט ער ארויסגעגעבן ניגונים פון תשובה און ער האט געמאכט א אינטערעסאנטע גאנצע א גאנצע פארשטעלונג פון פון אושפיזין מיט מיט סוכות, דאס קענען יא אסאך מענטשן וואס איז א ער ברענגט ארויס מורא'דיגע זעכען און האט געוויזען פאר די פרייע וועלט זייער אסאך שיינע זעכען פון פון פון אידישקייט אויך וועגען איינע פון די גדולי הדור האט ער געזאגט וואס הייסט אז די גייסט נישט טוהן וואס די ווילסט טוהן באמת פון אינעווייניג עט א סערטען פוינט גייסטו ווערען דיפרעסט סאו און פארשטייט זיך פון די אנדערע זייט דארף מען אויך אכטונג געבען יא דארפסט אגאנצען צייט וויסען וואס איז די אמת און די טוסט עס ווייל די ווילסט אפלאזן די גמרא און כאילו נוצן א תירוץ שוין איך דארף דאס, אדער דו טוסט עס ווייל דו ווילסט איך דווקא אריינלייגן נאך טיפער אין די אין דיין גמרא אין דיין עבודת השם דווקא דורך דיין טאלאנט. נאך א זאך וואס וואס איז איך האב שוין דערמאנט אביסל פריער איז ס'איז נישט אידער אור ס'איז נישט אדער דאס אדער דאס ס'קען ארבעטן זייער גוט ביידע צוזאמען. וואס הייסט? מינוג די וועג וויאזוי ער פרעגט די שאלה, מינוג ס'איז דא פארט אין מיך, איך וויל, איי וואנט טו ספיעק פאר א פארט אין מיר וואס פילט אז ס'דארף ווען אפילו נישט זיין קיין שאלה, לייק איך וויל אזוי ווי טשעלענדזשען די גאנצע קאנצעפט פארוואס דארף עס בכלל זיין א שאלה? אפשר קענסטו מיך ארויסהעלפן מיט פארשטיין וואס די שאלה איז, ווייסט וואס איך מיין? כאילו ס'איז דברים פשוטים אז א מענטש דארף באמת נעמען יעדע טאלאנט וואס דער באשעפער האט אים געגעבן, און און עס אויסנוצן לכתחילה און און מיט דעם דינען דעם אייבערשטן, לייק פארוואס פארוואס איז אזא שאלה, לייק פארוואס איז עס אפילו א סתירה? הייסט דאך וויל ער וויל ער וויל זיצן און לערנען, און געווענליך, איך שטעל מיך פאר, איך טראכט, און געווענליך די סיבה פארוואס א מענטש זאל עס דעוועלאפן, לאמיר זאגן אין זיין פאל בפרט, יא, גרעפיק דעזיינינג, איז אלס א פרנסה, מען קען מאכן געלט דערפון, אויב ער פלאנט נישט צו גיין ארבעטן, האט ער נישט קיין סיבה, אפשר אויך נישט קיין מאטיוועישן עס צו גיין דעוועלאפן, אדער קען זיין ער קוקט עס אן ווי, כ'ווייס נישט. ערלויב מיך עס צו פרעגן אדער עס פרעיזן אין א דיפרענט וועג, אקעי? ווען דער שואל איז ווען, איך וויל אביסל עסומען, אביסל פראדזשעקטן, אקעי? ווען דער שואל איז ווען איינער וואס איז לא פסיק פימה מגרסא, כאילו קאמפליטלי, שוין, קען איך פארשטיין.

ווי למשל א מקצוע פון גרעפיק דיזיין אדער יעדער איינער מיט א אנדערע מקצוע וואס ער האט ליב, האב איך מורא אז יענע מקצוע גייט מיך אוועקשלעפן מיט כאילו א דזשאב אדער כאילו א ביזנעס און סתם פארברענגען צייט אויף קאווע וואסער אדער ליינען אדער אזעלכע זאכן, שוין מאך איך טייער סה קען איך.

פארשטיי.
וואס זאגסטו? איך פארשטיי, איך פארשטיי וואס דו זאגסט. יא. איך קען א איד, איך קען א, דו קענסט אים אויך, את ר יוסף. ער איז א גרויס תלמיד חכם. ער איז א גרויס יודע ספר. ער קען אסאך, קען גוט חסידות. פארשטייט גוט חסידות. ער האט א מורא'דיגע גוטע, שיינע שפראך. ער שרייבט הערליך שיין. איך רעד סיי זיין שריפטן, סיי זיין. די תוכן, עפעס א מין מליצה'דיגע שפראך וואס ס'איז דארטן געפלאכטן חסידות מיט מושגים פון דא און פון דארטן, און דאס זענען זאכן וואס ער האט קונה געווען וועגן ער האט געזיצן און געלערנט יארן לאנג איז ער געזיצן און זיצט נאך היינט און לערנט, און איך ווייס אז תקופה האט ער זיך געטראכט צו גיין לערנען ספרות, האט ער האט עס דעוועלאפט א זאך וואס ער האט געהאט נאטירליך אויך, שיין שרייבן, קאליגרעפי הייסט עס, יא שרייבן אויף א געוויסע ארטיסטישע סטייל, און למעשה איך ווייס עס איז געקומען א פוינט ווען א גוט איד האט אים געזאגט אז ער זאל אז ער מוז עפעס טון מיט דעם, ער מוז עפעס טון מיט דעם, די האסט עפעס האסטו דעוועלאפט די כשרון, ס'מוז ס'מוז ס'מוז ארויס גיין צו די וועלט וועגן כי לקח נצרתו, געב עפעס געב עפעס געב עפעס צוריק פאר די געב עפעס פאר די בריאה געב עפעס פאר אנדערע מענטשן, איז בדרך לא דרך אן דעם וואס ער האט עס אויסגערעכנט איז עס געווארן א פאנאט שיין פרנסה דא פון היינט.

סאו נאך א פוינט, נישט מורא האבן אז אויב דו גייסט נאכגיין א כשר'ע געהעריגע גוטע זאך וואס דו האסט באמת ליב, גייסטו פארלירן דיין דיין ליבשאפט אדער קאנעקשאן צו תורה. נאך א זאך וואס איז דא איז, געב עס צייט, דו וועסט זען מיט די צייט, וועסטו טרעפן די ריסארס וועסט פונקט טרעפן די ארגאניזעישן וואס דארף פונקט אז איינער זאל עפעס טון פאר זיי און וועסט פונקט טרעפן די מענטש וואס וועט דיך גרייט זיין אויסצולערנען דאס אדער פונקט עסטו האבן דיין דיין דריטע אדער דיין פערדע קינד און דיין ווייב גייט שוין דארפן אויפהערן ארבעטן און דו גייסט עניוועי דארפן ארויס גיין און יענער גייט האבן א אופענינג פאר א קליינע דעזיינער וואס זאל דזשוינען זייער טיעם און שפעטער ווייסט וואס איך מיין מען זעהט די זאכן אויכעט זייער שטארק סאו באטאם ליין איז, האלט אן טאקע דיין פעשן און דיין געשמאק צו וועלן זיצן און לערנען, און האב נישט מורא צו עקספלארן און זען וואס די אייבערשטער וויל מיט דיינע טעלענטס, און רבנים וואלטן אפילו געזאגט אז דו מוזט זען. שטייט פון א, איך מיין פון ארי' הקדוש שטייט עס, אז ווען א מענטש וויל וויסן, יעדע מענטש האט דאך זיין נישט בס ד ווארט נסיון, כ'האב פארגעסן די ווארט, זיין וואס ער דארף מסכן זיין, אויף זיין תיקון אין דעם גלגול, און אויך זיין שליחות. סאו דאס תיקון איז די זאך וואס איז מיר עכט שווער, איך האלט מיך אין איין באגעגענען דערמיט, און איך, ס'איז א סטראגל, דאס איז די תיקון, דארט ליגט די תיקון, מ'דארף ארבעטן. די שליחות איז דאס וואס ס'קומט מיר אן גרינג. למשל עמיצער, כ'מיין, כ'האף אז ער מיינט דאס, עמיצער ווערט געבוירן מיט א טאלאנט, ביסט געקומען דערמיט, ביסט באשאפן געווארן דערמיט, יא? סאו, עכ ש איז עס א חלק פון די שליחות. איך כאפ יעצט טאקע אז זייער אסאך פון אונזערע שאלות קען מען טאקע איינטיילן אין די די מינע וואס פרעגן וועגן זייער נסיון, זייער תיקון,

זע וואס דיין דזשאב איז צו מסכן זיין, זע וואס דיין נסיון איז, און ווען דו ווילסט וויסן וואס דיין דזשאב איז אויפצוטון אויף דער וועלט, דיין שליחות אויף דער וועלט, זע וואו ס'קומט דיך אן גרינג און נאטירליך ווערסטו צוגעצויגן צו דעם. זייער שיין.
אקעי, סאו. יא, וויאזוי ביסטו אנגעקומען צו דזשורנאליזם קען מען אויך אפמשמעסן, וויאזוי בין איך אנגעקומען צו טערעפי אדער מיוזיק אדער עני אנדערע זאך וואס איך טו? איך האב געטרייט אנדערע זאכן. און איך בין אייביג צוריק אנגעקומען צו דעם יעדעס מאל צו איך האב געוואלט צו איך האב נישט געוואלט, ממש אזוי. סעים העיר, יא און דו וועסט אויך, כ'האב אויך געווען אין סערטען אנדערע אינדעסטריס, און און ס'קומט אבער א פוינט אין לייף, איך געדענק נאך דווקא מיינע רעבעס אין אין די טעראפי, יא הרב שמעון ראסל זיכער, און איך האב געהאט תקופות וואס איך האב געארבעט אין קאמפיוטערס, יא איך פלעג טון IT, סיי פאר מיך סיי פאר אנדערע קאמפעניס, און ער פלעגט מיך נאכנישט שטופן, אבער געזאגט, איך פארשטיי, דו האלטסט דיך מיטן לערנען, דו האלטסט נאך מיטן וואקסן, אבער יעצט דארפסטו ברענגען פרנסה, טו עס, האסט דאך עניוועי א פאך אין די האנט, טו עס, דערווייל טו עס, און צום סוף בין איך עניוועי ברוך השם צוגעקומען צו וואס איך האב ליב. יא, ברוך השם. איך וויל נאר אויך זוכה זיין צו קענען צוריקגיין און לערנען א גאנצן טאג. אמן, אויב דאס איז דיין תפקיד, קענסט מיר לערנען תורה.
יא.
איך פארשטיי. נישט סתם פסיכאלאגיע. אה. אקעי. סאו, שאל, שאלעך, די נומבער צו שיקן שאלות פאר די פראגראם אויף טעקסט אדער א קורצע קלארע מעסעדזש איז טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר. טערעפיסט יוסף זאב בראווער. טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן א גרויסן שכח. שכח פארן מיר געבן די געלעגנהייט דיר צו העלפן אויספירן דיין שליחות.
וואס איז אויך דיין שליחות.